Gosti teehoo yoo jettan mataa kudha lamaan ala ijji inni oliidhaa gurri shariika harki obarraa sombi anniyya Onneen dhitu tiruun jaarsoo haletti yemmoo qaalluu. Qaamni kiyya guutuun Hararge horteen Kuush irraahi lammiin tiyyammoo Itoophiyaa. Gizeen biyya biraa deemee ani magaalaa mi'ooytuu amma mi'ooytuu qabdu magaalaa Diree Dhawaa irraahin dhufeen jira. Arrammoo waani asitti nuuf arkamtaniif magaalaa mi'ooytuu waan mimmi'ooytuu qabdu baga nagayaan dhuftanin isiniin jaa. Hara walaloo tiyatti yoonin dabrumo walaloon tiyya akkana jetti Yaa ilma abbaani bu'uura tolchee dhaabe Yaa guddisaa Ali Birraa Yaa guddisaa Ali Shabboo Yaa guddisaa Shantam Shubbisaa Yaa guddisaa Turee Leencoo Dhiiroota akkanaa sammuu isaa cimsee Yaa gaara mul'ataa gaara seenaa qabu Watartuu Xaliilaa Yaa bishaan qulqulluu

Moo aannan qulqulluu kudraa raaree kuusu dhugaa guddatanii fedhii cubbananii Dirree tiyya ani irraanfadhe seete Ona afran qalloo gaaddisa namuudhaa Bakka fadanitti dhalatan kan ittiin guddatan Kan ittiin mul'atan mul'istuu sabootaa, tan ittiin dheessan yaada hoonamayyuu, tan ittiin wal arkan raaree diida balloo, biyya Alii Birraa, dirreen nuuf leeccalloo, biyya Alii Birraa, dirreen nuuf leeccalloo. Seenaa Adeeroo Mahdii mee xiqqo tuttuquu. Yaa jiruu jabuutii waahila abdi bu, shaa fi abubakar akkam jirtan jirtu baga nuuf jiraattanii abdusalaam siyyoo bareentoo yaa gaaddisa abdullaayii jiruu biyya suudii wajjin dabarsanii kan jaziiraa fi shiitii kan maammad aadame

Mee xiqqo xiinxaluu xiqqilli gulaaluu sirboota Adeeroo hamma humna tiyya akkuma naa galuun. Maaltu irraa hafee yoonif sirba sirbuu diignagdeef siyaasaa ijaarsa hawaasummaa aadaa seenaaf safuu duudhaa oroomummaa waa'ee dimokiraasii haqaaf walqixxummaa

Kan dharri gooba baasee kan haqa dhokeeysee faanusaan barbaadee an dubbiin faanusaa san ambaasa nat taatee dubbiin faanusaa san ambaasa nat taatee Nama guutuu jechuun kunoo kana je'ee yooniifi sii galtee Namni dhugaa suutaa dubbiin hin dhadhaquu na arkaa je'eetis hedduun babbalaquu Ifii dubbachurraa caqasuu guddisaa takkittii dubbatuun waa muree murteeysaa

Kaasii tebitatii galee shaarbii isaatti tuf godhee ol qabee eegasuma warri firaa naamusa irraa horee eegasuma warri firaa naamusa irraa horee mana abbaa gadaa kara labbaa diriirsitee manni abbaa gadaa tuuttoo shani malee keessi tokkoo himtee warra warra qalbii qabuuf wahirraa qusattee Kunoo arraas fidee seenaa haaromsu keessa. Kunoo arraas fidee seenaa haaromsitee. Kannaa kannaa caaluu seenaa kaakoo kootii kan hin anraa bar sirbaanii as baastee. Dhiifama naa godhaa sa sirbaan je'e kuni sirbaa mitii jiruu jaarraa abbaa gadaa.

Jibbaa of jub jibbaa if jidduu cirree Jaalala waliif hirraa Waliif taanee irree Yoommuu waliif jirraa Gatii tokkummaa beeknee Waan qabnu eeggachaa Gurra waliif laannee Hayyuu dhageeffachaa Waliin mari'annee Gorsinee wal sirreessaa Hamilee waliif taanee Fuuldura tarkaanfachaa Lammii koo!